Yr wythnos hon, rydym yn dathlu hanner can mlynedd ers i Apollo 11 lanio dyn ar y lleuad. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Ac heddiw, mae amaethyddiaeth ar fin cymeryd cam mawr wrth droi tuag at dechnoleg arloesol o'r lloer uwchben. Astudiaeth ar y cyd gydag ABUS, cwmni Environment Systems a Prosiect Mesur Porfa Cyswllt Ffermio, sy'n ceisio graddnodi data porfa o'r ffermydd sydd wedi bod yn mesur dros y ddwy flynedd diwethaf gyda data radar a golau o loeren. Rhys Davies sy'n rhedeg y prosiect.
O pwrpas y prosiect yma ydy paru data lloeren, sef data radar a data goleuni, efo mesuriadau porfa sydd wedi cael ei fesur yma yn Rhiwlas. Be fydd yn cael ei fesur fydd, mae yna ddwy elfen i'r prosiect. Un elfen ydy lle fydd naw ffarm yn cymeryd mesuriadau wythnosol o'r porfa a'r tyfiant porfa trwy dulliau sy'n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd, sef drwy defnyddio mesurydd plât, neu drwy torri a phwyso, a hefyd mi fydd y cwmni sydd yn gweithredu lloeren yn defnyddio data radar a data goleuni ac y gobaith ydy wedyn paru y ddau set yma o data efo'i gilydd i weld os ellith Cymru gael ei fesur a ffermydd Cymru gael ei fesur drwy defnyddio lloeren yn hytrach na mynd o gwmpas yn mesur yn wythnosol. Wel, un o'r prif fanteision ydy'r ffaith bod Lloeren yn gallu gweld ardaloedd lot mwy eang o'r tirwedd, um, a hefyd um, fydd bosib wedyn i ffermwyr defnyddio uh, data oddi ar tir sydd yn cael ei uh, defnyddio ar gyfer silwair neu tir sydd ffriddoedd sydd ddim ella'n cael ei fesur yn wythnosol. Y gobaith ydy fydd y system yma ar gael i bob un ffarmwr yng Nghymru, yym fy nhw'n gallu logio mewn i'w ffarm nhw eu hunan a cael gwybodaeth yym manwl sydd up to date efo be fydd gorchudd y y y ceue ar unrhyw un adeg. Wedyn fydd nhw'n gallu neud y penderfyniade a dehongli'r data yma

torri darn o porfa, pwyso fe, a ma' hwnna'n gweithio ni faint sydd mewn hecter. Ni'n neud hwn wythnosol, mae'n rhan o'r system i ni cael rheoli um, faint o porfa ni'n tyfu neu faint ni'n byta gyda'r gwertheg, so mae rhaid ni'n neud e reit aml. Um, mae Mesur Porfa'n rhan hanfodol o'r system. Ie, dyn ni'n neud e pob wythnos a hebddo fe, sy'n ni methu rhedeg y system fel inni. Um, ni'n system ble ni'n llai yn y gwanwyn a mae rhywbeth fel 80 y cant o um, porthiant ni'n dod oddi wrth glaswellt. So, felly mae'n bwysig iawn. Wel, dwi'n rhagweld fe fyddwn ni'n mesur yn wythnosol um, ac dal i wneud yn y dyfodol, ond falle fydd um, y system lloer yn ychwanegu rhywbeth i ni a byddai'n edrych mlaen i weld sut wneud hwnna datblygu yn y dyfodol.
Cwmni Environment Systems ar y cyd a IBAS yn Aberystwyth sy'n darparu'r data lloeren ar gyfer y prosiect. Mae Caron Pew wedi bod yn casglu'r data. We specialise in satellite remote sensing for precision agriculture.